Amobetete aa enkoro. Enkoro igoro igoro aa.
Igoro aa. Eh.
Na, na robera ensemo aa. Mm. Manyinga naromire amange ense aiga so in short momura oye iga nomo aye. Ng'aya ng'a esigara ya ng'a esigara ndo okomobeta rikere okomobeta okomobeta iga iga bono gusina chingoko twaba. Mwanche morigereria obosongo vibes buna eri botambe egasi yaito gose eganga yaito enene nogoeta ime y'ebinyoro eri gokoretera ari agendererete na ari agendererete gokoreka ase egesaku yaito ki'omomugusi ande twabire togosemania igoro ng'aki tobwenerete komenya buna egesaku yaito ki'omogusi twakabire chistori chi'amaremo chistori chi'ogoetana na ebinto ebinge sana ne chisegi ase chinka rero iga nigo natarire goika ase ekenyoro gi'aititi ititi nigo ere chinsemo chi'amarani Ime y'Ekaunti ya Akisi. Eng'ana yatorentire iga neyio ogokumia abagusi baminto twanyorete oroboti rituko ria igoro mogoroba ing'a iga ekenyoro eki giaiteti omoaka nigo aigete agaaka omomura oye emeyio omomura oye nomomura omonene obwate emiaka sarasini na mbiri iga gochia abwo iga inki bakobuna ng'a nesigara mono rinde twaminyoka Erinde ere togetegerere, toing'a ng'a igechakerete, naende ng'a igekorerete, naende after twakorire, nabo tokorwa abasemi goeta gochia ase abasae baito more isiko aria, ng'a ng'aki tobwenerete komenya amo nechinka chiaito, ng'aki tomenerete komenya buna abaibori, nekenyoro, amo nebinto binde. Omochie oyo naborigo omwancha omorigereria buna oyoroche korwa magega aria iga, eria nenyomba y'amarehemu ere magega aria, eye nechokoni Na aiga bono noo mwabo, ee, mwabo tata omwabo. Ayande ntonakoigwa, lakini iga iga nimbwate mama omwabo. Ee, tagete arachake gotweresa omogano omonyerere kidogo, maremu, ng'aki akinete, emiaka erenge abwate, aa, gocha gocha esukuru, ng'aki achete, naende goika buna bono yaikera iga. Twaigwa ng'a nakabeire omomura bw'ekanisa, igo rende mama omwabo nache gototebia ng'a ng'aki yanyarekanete akarua ekanisa, naende agacha gosoa ase ekenyugo eke iga ki'ogotindia, eki bono kianyarire koira obogima bwaye bobosokano, ekenyoro gekometie,

Agakora amatemu omwaka omotang'ani ga KCB, akanyora amarks 333.
Enchera ekabura ngomoira esukuru. Aande akairora ititi, akanyora amarks 315. Korwa eprimary?
Korwa eprimary.
Korwa abwo akaenda, anga bono ngatiga amobeka esiko abera esiko ase eng'encho enchera yamburire. Lakini Nyasae buna are omonto bw'ogokumia. Omogambi oito bw'ekenyoro akandigeria ribaga nyaore, Omochief. ee, akang'ira nyaore, tata omwabo akarangerigwa gochia nyaore tokarangerigwa, agatebiwa abasikari ogakena bo tokoba togokora, egera omwana asome. Inwe abaibori bori mobe mogokora.
Ee, Mm. tata Nyaore omwabo, ne polytechnic? e- e secondary. Secondary.
Ee. Aha. Tata omwabo agakora amatuko make, agasaria. Omwalimu akandangeria, aganteebia, Nonyare gokora egasi omogaka oyo are gokora? Otogoseye. Nkabateebia, Nabo ngokora. Nkairana esukuru, ngakora egasi, omwana oria nabo are nomokia, omwalimu bakaigwa naende omwana onde naro okorete, nere konya ochire oboreri. Baganteebia, Ntogotomorete omwana oyo. Oyo oe nyaroka?
Nyaroka. Akanyora magisi arenge ere? Nabwate amagisi nere akorete kabere, ritang'ani abwate two sixty four, eria kabere abwate two sixty six. Oyo okobwatia bono omomura oyio. Oyio omomura akobwatia.
Mm.
Ba- bono Eye abas- nyaroka nere enene, Eh. alafu omo- omomura oyo bono ere oyokabere. Eh. Aha. Bono enyaroka eye, Mm. oboreri konya aye namoirire ochire koro- ko- korera rende monde egasi, tonyore kende toria. Mm. Bono abarimu bakaigwa ase obotebia bwa magisi, bagantebia, Toragotoma bono iga nomorete? Nkabatebia, Ee, korwa nyore. Nkaenda nkareta omwana oria, omwana oria nabo basomete, nabo bakorete amagisi, bakorete form, KCPE bonsi. Omomura nenyaroka bono. Omomura nenyaroka bono, bakorete twenty ten, naria bakorete. Naye nabo babwate egrade ekiya omomura nabo abwate C plain, nenyaroka egatwara A D plus. Bono enyaroka ero egacha ekagenda, ekerwanerera, buna erwanererete ere embugo ya kare. Bono omomura oyo ere akairana isiko igaa, akairana gokora chikonda, akairana gosoa esabu ya amarume, akairana konywa amarwa ase eng'encho nabwate enchera ya okomosukia goetania abwo na abakemba arenge oo naende bado. Abana barenge obwate bonsi pi? Amo. Esita. sita, igo bono oise korusia enyaroki yaino momura oyio, mbare bane bono bare gochia inse abake. Mbare bane bono gochia inse abake, abwo bono iga oyomo nere oyio ore class eight, oyonde iga atigerete seven, eeh.
Na abande gochia inse? Aa aba abagati, abagati nabarobwo buna arwanete, nabarobwo mbakorete form four. Form four? Eeh. Okay, bono totarachia goika ekero achete konywa amarwa, naigwa kagokwanwa ng'a nakabeire omwana bw'ekanisa. Ekanisa nere asomete bono ekanisa ime are gosoma, nagasomia nonya na amarubi aya aritari. Omwana oyo bono timanyeti ng'a kera echo aruete, akamorusia ekanisa, agatiga ng'ora igo. After akore form four? Eeh after akore form four.
Agatiga ng'ora igo, agasoa amarumu, eeh. Ba father mbachete komobwatia ng'a ng'ai omomura oyo okabeire aiga agenda? Mbatemete gotoma amang'ana, lakini bono akebacha bacha tu, Taachi koirana gochia oo. Eh. Okay, korwa abwo agachaka konywa amarwa. Nkonywa aye esigara, enyasore gose na echang'aa yokiya? Eh, amarwa aria konywa, nonya na esigara iga anyinywete chionsi. Eh.
Okay. Korwa bono ng'aki ya, ng'aki, ng'aki bono yaikerete mpaka agacha go, gosira?
Bono, eyarenge chumapiri mogoroba, ntwabwate echumuiya, togakora echumuiya, mwana oria nanyorete tachieti konyeikera, Nabo omogaka onde noyo arenge. Buna twakorire chimuya omogaka onde agasoka akagenda nere gosiba ayaya. Togatigara esikara. Bono omogaka oyo agacha, omwana oria agacha natongeti esigara yaye are. Chinsa erenge echi chiarenge?
Naye chiarenge insa mbiri. Igo agatonga esigara aria aria nomoyo are. Inchuo, inchuo, inchuo totende naiga. Mbuya abanto barore enyomba eyio buna ere, suka gocha ake igo iga. Ah, iga nabo mwaye igaa bono. Ai, inse ano are konywera esigara. Ah, Tata lakini ere nere omwa- mwaye ng'ai ere? Nere Ere eye, eye? nere Ah, eye. nao korara bakabua kise? Nakorara iga bakabua kise.
Aha. Eh.
Agatongia esigara? Atongia esigara nkonyware, Aha. tata omwabe akarware. Mhm. Agacha nkaigwa, inche enyomba ande nkoruga ande. Mm. Nkaigwa okomoboria, yaah, nesigara eye nsibe? Chinsa irenge echio? Saa mbiri. Chia botuko? Ee.
Mm. Nkamote, omwana oria akamotebia tindi gokwa. Mm. Ekero amotebia tindi gokwa, Yeso agasoa nyomba okwomana. Mm. Nkomoboria, Twasabe echumuya ya twasabe omorembe? Mm. Naende amariogi naye ake, ng'a nchitinde akwomani, inche omonto nkwomani na oyonde nesigara. agateba kwansa tiga nimbwate etumbate yane ngosogota, agasoa nyomba, kumbe tari etumbate achiete korigia, agasoka na omoro. Yasoka na omoro tindochi ng'a osokire na omoro, inche ning'ang'aine korosia endagera. Aye inche inche kore nere?
Enyomba aa narenge enyomba eria, Okay. nabo nkorugera gochia ime aria. Agasoka, agasokera gochia aria. Omwana oyo agateba tiga ng'ende. Endunsa rika ri'amariogi, agendererire ase egetuo achie konywa, ase okomorangeria aria, bono omwana oria gose arengerereti na esiko arakomotoma, nakwo okomorangeria, nakwo okomotonga omoyio, bono toigwete ng'a achie, omwana omwabo akamenyoka korwa nyomba, riria omwana omwabo amenyoka, okomoboria tata bono nki ekero oroche gokora orochete omoumiseti. Ngochia gosoka, nkonyora omwana oria amanyinga agoituka, omwana oria okwerera, ogocha okobua nse abwo ase akorara. Nkang'ea gokuura. Amanyinga naro aria are nse aria?
Ee. Ehe.
Nkang'ea gokuura, tata omwabe agachia koigwa ebikuuru, agasoka gochia aria agatama akagenda. Korwa riria tararorekana. Nkarenge amobetete emeyia eye? Emeyia na ebere. Ebere, araria?
Amobetete aa enkoro. Enkoro igoro igoro aa? Igoro aa. Eeh.
Na, na, na robere ensemo aa. Eeh. Mwaka oye rende achagete konywa amarwa? Na ere buna nacheti nanyore nkonywa are. Igo buna akorentete ere nkonywa are kawaida. Ee, ere nkonywa are.
Bana kuomana na momura oo, baomane mpaka barwane naende korwa magega. Nkora, mm, koromana bare, mbari koigwana buya ekero mono ekero banyure bonsi, mbari koigwana chimeme. Ee.
Ase efamiri yaino iga iga, ehistory nero ya abanto goetania egesaku eke? Nanya koigwa, timanya onye korwa abwo yarenge oo, konya entaracha. Ee.
Seino rende ka. Yaya.

Philip Matieka.
Philip Matita.
Matieka. Matieka.
Mm. Okay. Ah, mwancho morigereria neng'ana yogokumia oigwete ng'a Esbon iga arenge omwana bw'ekanisa aritari are gosoma ebibiria abakatoliki momanyete ebinto biria abana bagosoma then bono ase ake yakerete konywera amaru mpaka egacha goika buna yaikire iga eh, onde taiyo omanyete Ande totaete korakwana na bamura bamwabo, bamura babo mbare baranda iga, aba bagatia iga tora oo mboigo torakwane nere. Ase amarita naki okorokwa? Amarita ane nkorokwa Twamonyamweno. Twamonyamweno.
Ee. Aye na oyomwabo tata omwabo nyagosira? Inche inche nkomobwate tata omwabo nyagosira.
briefly toange omogano nyagosira, bono oyio ore mwana oo, naki omomanyete? Naende egento eke ng'aki kiagokunire, aye buna enko yaye. Na omwana ogo nabo omanyete buya buna akina iga, nabo akinete omwana omoyo omuya omwororo otabwati mang'ana ande, otabwati koba gokonde gotambe, mpaka bono aigeti engaki ekero akoorire esukuru, bono nari achagete koigwa amang'ana aye amarwa. Bono ekero anyora ng'a Agasito oyio tabwati bahati ya konyora kebarua aande, bono nkarora ng'a iga ebwatoka Gwetugutana. ogwetugutana. Akang'ea bono amang'ana y'amarwa konya gotara ne chisaabwa echi chikonywa, agachaka konywa esigara. Bono iga akebwatoka enchera enga buna igo. Omwana oye ekero akonywa amarwa na esigara eye, o nagocha egemonto gose aibere monto egento kiagende. Eki naki ntanye koigwa na bare igo omwana ritosi, otamanyeti mang'ana aye akoba gotambe, ota toigumanyeti nonye na esegi korwana, ore igo. Ee gotebia bono erio achete gochaka konywa amarwa nario bono achagete kwe- gwetuguta na eng'encho eyio, akaba igo. Momura omino ere mokinete nere. Ere tokinete nere. Nomoburaburu akabeire.
Ere nomoburaburu okabeire, amatuko aetire. Ee nakaa omogosere Mm. na bagokoira ekiara Mm. ee Igo nomonto obwate obororo sana. ee nabwate hasira Mm.
ee. Ase emiaka yaye igo nagoaka monto egesaku eke aagete omwana oye? Buna mwakinire iga inwe nere gocha gocha? Ase emiaka yaye eye omogosere Mm. nabo ago tari mocheke nere otatiga omogosere nabo agogo ase obororo bwaye mbori koera bwango. Mm. Goika akoganya agoonera agwake mokorane easira yaye ere. Kero kende inwe buna efamiri nobomanenani esike arabare kobuna gose naende kende nkere okorora konya bomaniri? Ee, narenge ororo ang'e inche bono ekare gesieka nanyorete ngoakerwa esimi ngotebiwa ng'a momura omino oitire omwana oye rituko eri ria jumapili. Bono nachete gocha iga jumatatu mambia. Nkabooria rende ngateba, Buna esegi eye yachakete iga aye baachete, bakamanywa bakaumerana isiko aya chinse chi'amagaroba, esegi egachakera iga aaria inyugwete, akamobeta ngire omoyio gose naaria ase omong'ina o Nyagambari eria esaransete, agacha inche bono nkabwatia amanyinga omwana oria ekero amanyinga agwo inse aria, akaminyoka agacha akagwa iga aaria ase akorara, aaria noo amanyinga aichire, aichire aye ase ebinto akorarera. Bono. Togaegaikera igo, baria bamoicherete nyagetari, bakamoiyeka agaika nchera, akagasira, bakamobeka mochari igo. Pole nene, chungo tata gocha. Naki okorokwa Marieta? Ase Marieta ngorokwa Geoffrey Osoro. Yes, oyo okarengo ore ase, korwa ase omomura oyo osirete? Korwa ase omomura osirete igo nde oyokabere komobwati korwa nyuma. Oigo naye okomobwati?
Inche ngomobwati.
Kero kende Aye nabo oramanye amang'ana a ebitamama omino atamanyeti, gose chiango chiao, otatiga esigara. Noreng'eti ng'a kende nkere tata omino bare kobuna na your brother?
My brother na tata timaeti are eki bare nkobuna, lakini echance ende ne esigara eyio juu nonye ninche narenge ororo, inche ing'ichire gotebiwa omobarogo obo inari ntebirie, ng'aki giapeneti narenge ororo. Lakini korwa abwo nyuma mbabwate nkonya goetana barenge banya goitana igo, bono mpaka yachete goikeria omosae agacha komoita igo, amaiti buna yarenge bono igo twatwa igo. Igo nere ripoti twanyorete ng'a momura ominto noo osirire. Inche ne ripoti nyorete ng'a momura ominto osirire. Pole.
Bono iga abamoroche iga iga abaminto na abalimu korwa ase esukuru ya Ititi twaikire iga iga, Ase okorua eng'ora yaito ase omochie oyo ochania, bono iga efamiri eye igo twarorire ere nobororo obonge, naintwe boigo buna ase ecommunity eye ase twarwa esukuru ase omwana oyo agasomire. Tiga ntebe omogano omoke ase omwana oyo, omwana Hesboni iga asomete esukuru yaititi, agaeta buya na amarks arenge amange. Akagenda esukuru ya Isabania Boys High School, akarangerigwa agasoma goetera emechando emenge. Omwana oyo agaeta buya, bono iga nigo abwate egrade ye C. Echami yonsi pi ya Ititi iga etegemete omwana oyo agende esukuru ache gokonya efamilia. ya enka eye. Lakini bono iga, buna twaikire abalimu, nyore nintwe titwamanyete, tumeshangaa. Igo twasangaire korigereria efamiri eye, twanyorire ng'a ekeene abana bare ase omochie oyo, buna omwana oito ogosoma ase esukuru yaito, Millicent, ekeene, ekeene. Titomanyeti. Abana aga igo bamenyete enyomba etabwati chidirisha, etabwati emerangwa, nyagosira enyomba yaye eria tworokigwe ochiga aria, tworokigwe enyomba etabwati morango etaomirie ere, noyo nomwana osomete buya. Efamiri ase abana abakoro araga iga, twachire korigereria ekeene obokong'u ebore ase omochie oyo bore obokong'u obonene. Twachia kogenda gochia aria ase echoo choo teiyo, amagoma esibeire, amasakara, ama ama emegomba ya ebekire igoro, ekeene twanyorire ng'a abana bomochie oyo igo babwate obokong'u obonge. Bono, appeal yane nase tore intwe tweka buna abaalimu, abanasiasa, abagaambi, eserekari yonsi motobwatesie omochie oyo gose noro noimoke abana mbareo bagosoma. Oyo nere orenge etegemeo mono lakini bono Nyasaye bwanchire omogaka oyo chani, oyo omonyene igaa Oborimo obo nigo bore obwabo mpaka esukuru nere ebanachete maate. Bono omogaka oyo nabo agocha esukuru botambe ochicha ng'a nomonyansi akogeka ng'ara gose ninki aire achie koonia ng'a aragererie abana. Intwe tokarora ng'a necheche iga buna akonya goeta. Kani nekeene kiarenge ng'achani. igare engencho gete yaye. Bono rende setani yamorobereirie, oitire omwana oye omong'aini, omwana bono bakobuna esigara, ng'a genda ondetere esigara, esigara yachire, ng'a yang'e esigara eyio, yang'e esigara eyio, ng'a tiga nganye bono gochia nyomba igaa, ogosoka nakamoro karia akoga akoga akoraberia obonyansi, Ng'aya ng'esiga ng'aya ng'esiga ndokomobeta rikero, komobeta komobeta iga iga, ndogwesiga ore gochia agwo okogenda ogotiira ng'a oyio gochia agwo oyio gochia agwo, abanto bakomoboria chani gwaitire omonto chani gwaitire omonto, ng'a yaya, ng'a genda ango obu kwerimo rigereria, korwa erio chani tanya kororekana etoigwete ng'a obwatirwe ntori nekeene. Nonya nabaibori binyene mbari nekeene, na onde taiyo okobwatia buya korwa ase omochie oyo bono bintei buya. Abagaambi baito, omo assistant chief, aba chief, na abagaambi bande imoigwete na omonto nasirete aa kamoranche, can you come in and solve this problem? Eye ne problem ya obosokwa ase gusii engima, monto tagokugwa ng'a onde taiyo kende nkeiyo ng'a gochia iga agwo eye ne bono gusii ne chingoko twaga. Ase igo it is an appeal tokoiraneria pore sana omong'ina oria obwate obokong'u, abana aba batigaire iga iga amo nabakenyoro, titogochi gwancha buna esukuru ekiagera esukuru is an identity ebwate obong'aini, ebwenerete gokonya ekenyoro. Naintwe ntogwancha bono abana baito bachie goitwa ekabira eye abwo twasomiri twababekiri eng'encho endonge totegemeete nabarabwo bache koira ebirogo biaito buna abalimu. Bache koira babe chidoctor abande buna oyo osomire buya bono ochiire amaisha aye like that we don't want that we cannot accept that and we are appealing bono noo tore igaa na emeroberi yonsi we want to know buya mono media ase ogocha mwabekire egento eke esaarabu naende tiga eserekari emanye ego ng'a ng'aki aa noo toikerete titorakonya kenyoro eke ekenyoro eke getakeire ekero abanto bagocha goitanera esigara. That means nyowe na amarwa are amange abanto bakonya konywa ofyo ofyo bachicha maria enyomba bono yasinyire kooma omonto osomete tari kooma nyomba tari kobeka kebuse tabegeti kende bono enyomba abanto chinda we don't want that igo kwania hapa ya esukuru yaititi. omotichano ara intwe ntobwaterane na abanafunsi bande gokonya lakini egento torakonye igaa iga ekobakeneene unless eserekari eiche etobwatisi egento torakonye igaa onye na amache toraretere aba batigaire bana konywa iga bosa igo ntokonyara koagacha nyomba echi bono abana bono buna oyo bono oroche into tinkobwata mwana buna oyo omore bono ere na enyaroka bono atakire kobekwa esukuru engiya asome rende bono ng'aki egocha koba rende omochie oyo. Igo ogosiroere, otherwise thank you so much ase emedia, mbuya mono, omwalimu oito noo are iga iga, omoraia omuya, omodeputy oye noo are igaa, omosenior noo are aa, na ecommity yonsi ya esukuru, abalimu bonsi noo tore igaa twensi pi. Ekeene etoichanete, etoichanete na nki eke? Etoichanete, igo toichanete. Thank you so much. Aah inche ase amarieta, igo nkorokwa William Nyamoti. Igo nde omwalimu omonene bw'esukuru ya Ithithi Primary School. Aye iga igo nde n'estaff yane korwa Ithithi Primary School, omochairman bw'esukuru amo na POM members twachire ase omochie bw'omoaka ch'emesichania Abwo Yeso obokong'u bwatogete ase engencho y'ogosira kw'omwana oye Hesbon chania eichuara, nare koira ribaga eri, kwania aba y'esukuru yaito yonsi pi, abaibori na abana, ntebie efamiri ya y'omogakachania ng'a pore ase ekeranyo eke, na mono omwanafunsi oito tore nere, Millicent, ogosoma ase ekerasi ya class eight, gatebia efamiri ng'a pore ase eng'encho y'ekeranyo eke. Na ekenyoro ekegima nkobatebia pore, Sauli omwana oyo Hesiboni asirete mosiabano, tiga tobe tobwaterane buna ekenyoro, tooe Tomoe amasikani, igere tonyare komoenia namandiko amasikani onsi. Mbuya mono.
Nainche ase amarieta, Karen Kerubo, omwalimu korwa ase esukuru ya Ititi. Nainche tiga ng'ire ribaga eri, ase ogoakera efamilia eye pore, ase eng'encho yekeranyo eke kiabanyorete kia amakweri, amakweri tari maya, lakini rende gachire, nabo tokonyara koba tokoyaira buna acha. Nere obororo obonene, lakini ase omong'ina otigare ase enka eye, no- na abana, twatebire eng'ora yaito, naende rende nabo twaigwete habari eye, tokaigwa buna nabo ere buna musii ogosori, lakini rende yabeire ng'a nabo giaigete koba igo. Igo ntwaigwete twaigwete ng'a ne esigara, omomura oyio bare kobunana tata omwabo. Lakini rende esigara ne egento egeke ase abanto ntobune esigara, esigara tegotokonya kende kwansa ebwate amadhara amanene gocha ase emebere yaito. Igo tiga totebie abanto baito abagusii ebinto buna ebi ebisinini bikonyara koba bikogera torete egento gegoreterera omonto ase eng'encho bono ntomanyete richiko. Tikobwatigwa buya, omogaka oyio nabo agocha ko koirerwa egetambo kero getari geke. Korende twatebire ase efamiri ng'a kere anyore osabire amabera, airane ase ekenyoroga iga, nabo tokomwancherana abanto tonyare komoira abana bamoire buna tata omwabo na aba na omong'ina oye nere nabo akomoira buna omogaka oye ase eng'encho kera omonto nabwate. ebibe biaye agokora bitanyare koba bigopimwa bireng'ane. Igo kare asabe amabera ase ogwancha kwaino efamiri nabo mokonyara koba mogoiterera igo korende rende ekebe ne kia abanyene. Bono rende toiraneiri mbuya mono ase eng'encho mwatoa karibu na abanto ba media naende twabakeire mbuya mono ase eng'encho gocha korotota ring'ana eri. Erinde tonyare koba togosemania, torore naki toranyare koba togotanga ebinto buna ebi, mbibase gocha koba bikogenderera ase ebinyoro biaito, egekogera ebikoreta, bono buna omwana oito Millicent ore class eight, bono oroche obeire nka, amasomo aye, bono tari gocha koragenderera ase amatuko atari make, ase eng'encho yo y'amang'ana aya anyare koba gakorerekana. Igo twabakire mbuya bono abanto ba media ase ogocha, naende rende mbuya mono genderera korwa otote amang'ana aya, erinde abanto baito bamanye obobe bw'amang'ana aya, banyare koba bagochengia. mbuya mono. Mwanche morigereria omochie noro oyo ase eng'ana eye iga yakorekanete, koreng'ana na obotuki nakorire boka iga na omochie ore nse sana otari kwenyara timanyeti buna abanto baito torache gokonyana, na abagambi baito bategererete eng'ana eye iga nonya obobe bwabeire, lakini rende omanyete abasongo bagoteba ng'a two wrongs

Gose maiga arenge gose ng'ai, enyomba eye neya tata omwabo, nao amobeterete omoyio. Ekero amobete omoyio, agatirimboka gochia mwaye maate, in fact amatanga iga agendererete, abanto bado nkobuta bare, gose ekegusii omaete intwe buna kere, ekero omonto asirire nkobuta tore, mpaka chingaki chiria akoenigwa, twaefamiri riberera. Oo noro omorero bakobutera iga nonya nekebanda tikerarosigwa so you can see the state of the family abanchwa abarigerire buna ere nabirecha nere nabo agocha oeta buna agoeta mate ebinyoro omanye amang'ana namange lakini rende togotigera nyasaye eye nere enyomba ya yabo bono ya tata omwabo nere enyomba in fact ya nere enyomba enyomba enyomba etebwati nonya nekerogo I want to paint a picture morore the kind of family. Eng'ana eye iga yakoregete omwancho omorigereria na amaabera amanene. Baria moraaganie ogokonya konde gwensi, you are welcome to this family. Um, enyomba eye nabere empty iga, nonye na ekerogo tebwati, na agoteba ng'a tata omwabo ekero achete, iga achete iga atindete, agasoa nyomba. Bono ekero asoa nyomba, mama omwabo iga are korosia endagera na the room nere ere korwa maata iga, Nobare korosia endagera. Bono omogaka oyio ekero asoka, atiga omong'ina nyomba, bagachaka kwomana. Ekero baumana, bakaumana gochia rogoro aye ase nakoorokia enyomba eria, nao amobeterete omoyio. Ekero amobeterete omoyio, agaicha yokorora gose ne chokoni ekare, agacha aiga nao mwaye, momura oyio nere omonene in the family, aiga nao mwaye igaa.

Ee nebibiria, yes, nebibiria gokorora na omonto bado nonye ore konywa amarwa okorora ng'a ebirengererio biaye bado na ekanisa biarenge, because amo aye ere nebag ya chianga chiaye, ere ne jacket yaye, then this is the bible okorora ng'a nonye ekero agetwa omoyio na ebibiria ebi nabwatete because nebwate amanyinga, you can see. Ebire nebwate amanyinga korwa nebwate amanyinga korwa nebwate amanyinga korwa so that means maybe kero kende iga aminyogete akabwaterera ebibiria eria yaye koboko so that akanyia ake amanyinga gose ebire nebwate amanyinga and then okorora ng'a akaengerwa akarara inse aa ase kororera inse aiga amanyinga nare aiga atari makwomire korwa Sunday mpaka bono iga amanyinga naromire amange inse aiga so in short momura oye iga nomoae. Abande mbarorogo chinse na barabwo maybe Nyasaye tarabakonya either kwagacha nyomba gose kende igo omonche omorigereria efamiri gete ebwate amakong'u iga togosaba abarai baito baria more esikari baria moratwore any help to this family maybe kero kende eeni oyomwabo Ase enchera y'amasikani na bana mbaroro rende babwatwe okoboko basome, abaalimu ba chira iga baarerire ogokumia, abaalimu baarerire omwancho omorige. Naki rende baretane korokwa roja ase gechaana gose dokeka kasungura korwa chinsemo echiga chia Ititi, ime ye sub-county ya Marani, ecounty ya Kisii. Naende ntarakoora ntagete gokwana nabasae. Abasae baito. Ntegerera buya iga. Nabo eratoke ng'a ngosiibora ekerii kiaye egeke, tata omino gachakire kwoma nayegenda. Takomoiraneria just just just go. The bible says heshimu wazazi wenu naria amatuko aino arakiine. Tata omino goko nonye mama omino gokoigwa oragoechakire kwemurungania aye karue ecompoundi eyio genda aso genda tara genda gokoirana okonyora ng'a oborobwo bwakanyekire. Takoiraneria gose takomogania just go. Tari nonye tata omino bweka.

Motige omana ake ore gokoirana nabo okonyora okenire igo bono. Onye omomura oyo Nyasae amora agende, riria tata omwabo achiire ng'a nini nini agende agende pi. Kango aande nachete goseba obogima bwaye naki rende ngosekere omonto nabwate chinchera chiaye Nyasae akomoira. Tiga Nyasae abe amo nainwe abategereri baito na abarigereria baito ba Bosongo Vibes goika chingaki chinde. Nyasae oyio.